Коръәни Кәримнең инде аскы кат күкләргә иңүе турында безгә белдерә. Без беләбез, Алла Субхана Тәгалә Коръәни Кәримне Расул Әкрам салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Кадер кичәсендә иңдерә башлавы турында хәбәр бар. Бу турыда Алла Субхана Тәгалә Кадер кичәсенең сүрәсен дә иңдергән. Әмма дә ләкин Расул Әкрам салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә иңәр алдыннан нәкъ менә Шәгъбан аеның уртасы, нәкъ менә Бәраат кичәсе, Һәм бу кичәдә Алла Субхана Тәгалә әйтә, әнә, ел дәвамындагы адәм баласының ризыгы, тормышы, халәте билгеләнеп куела. Нәкъ менә шушы вакытта күкләрдә булган бер агачта адәм баласының тормышы билгеләнә. Киләсе елны тормышы хәерле рәвештә булырга тиеш булса, ризыгы мул, дәрәҗәсе хәерле, инде хәерле тормыш алып барырга тиешле булса, бер яфракта шушы әйбер язылып куела дип әйтелә. Ләкин адәм баласының бу дөньядан китәргә тиеш булса, ул вакытта инде шушы яфрак бу агачтан килеп төшә дип әйтелә. Һәм инде әнә Дәкаикуль-әхбар китапларында укыганда без сезнең белән беләбез, шушы яфрак адәм баласының бу дөньядан китер алдыннан кырык көн алдан Газраил галәйһиссәламнең итәгенә төшә. Һәм шушы вакытта адәм баласының ел дәвамындагы тормышы билгеләнеп куела. Бу вакытта без сезнең белән, әлбәттә, мөэмин мөселманнар, Аллаһ Тәгаләгә иман китергән бәндәләр, һичшиксез, гамәл-гыйбадәттә һәм догада булырга тырышабыз. Пәйгамбәребез, салләллаһу алейһи вә сәлләмнең үрнәген тотып, шулай ук шушы кичәләрне уяу булып, Раббыбызга мөнәҗәт вә догада булабыз. Шулай ук Расул Әкрам галейһиссәләтү вә сәләмнең сүзләрен Ибн Габбас радыяллаһу анһудан китергән рәвештә дә кабул итә балабыз. Нинди сүзләр соң ул? Шушы кичәне өч ясин һәм өч дога белән каршы алабыз. Өч ясин укып, өч ясин шәрифтән соң шулай ук мөбарәк булган догалар кылып куябыз. Киләсе елдагы тормышларыбызның хәерле булуын сорап, киләсе елдагы ризыкларыбыз хәерле булуын сорап һам инде, әлбәттә, Алла Субхана Тәгалә кулында булуыбызны сорап. Ниндидер начарлыкта булсак, ниндидер азгынлыкта булсак, Раббыбыз безнең халәтебезне үзгәртеп, безнең гөнаһ-кимчелекләребезне гафу итеп, тормышыбызны хәерле юлга юнәлтсен дип сорыйбыз. Әлбәттә, бу сүзләрне без сезнең белән даими рәвештә әйтәбез. Фатиха сүрәсендә Раббыбызга мөрәҗәгать итеп, Иһдинәс сыратул мөстәкыйм, Йа Раббым, һидәят белән, сыратул мөстәкыймгә, туры юлга бастыр, дип сорыйбыз. Ләкин бу кичәдә Алла Субхана Тәгалә әйтә, Мин әйләндерәм, ди. Кемнеңдер начар халәте булса, аны яхшы халәткә әйләндерәм. Кемнеңдер ризык эстәүчеләр булса, кемнеңдер хәерле тормыш сораучылар булса, аларның тормышларын хәерле рәвешкә әйләндерәм, ди. Шуңа күрә, әлбәттә, без дә, Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләмнең сөннәтенә ияреп, шушы вакытта бу гамәлләрне үтәргә тырышабыз. Шулай ук, әлбәттә, ахшам намазыннан соң бу гамәлләрне башкарганнан соң, бер тапкыр, тормышыбызда бер тапкыр, яисә елга бер тапкыр булса да, тәсбих намазы укып куйсак, бик хәерле булыр. Тәсбих намазы, ул да булса, Аллаһ Субхана Тәгаләне мактау намазы. Әлбәттә, бу гамәлләр бөтенесе дә безне Аллаһ Субхана Тәгаләгә якынайта. Кем дә кем шушы гамәлләргә каршы чыкты исә, кем дә кем шушы гамәлләрне дөрес түгел диде исә, димәк, бу кеше ялгыша. Чөнки бу гамәлләребез бөтенесе дә Раббыбыз каршында үзебезнең коллыгыбызны күрсәтү. Ләкин бу кичәне билгеләү, ул да булса Аллаһ Субхана Тәгалә тарафыннан билгеләнеп куелган. Кадер кичәсенә карасак, Раббыбыз бу кичәне яшереп куйды. Рамазан аеның соңгы ун көнендә эзләсәк тә, әмма дә ләкин Раббыбыз аны яшерен кылды. Ләкин бу кичә, Бәраат кичәсе, нәкъ менә Шәгъбан аеның уртасында, Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләмнең сүзләре белән безгә менә хәбәрләр килеп җитте. Әлхәмдүлилләһ! Һәм бу мөмкинлек белән, бу форсат белән кулланмыйча калсак, бик начар булыр. Хәлләребез бик мөшкел булыр. Шуңа күрә, әлбәттә, бу кичәләрдә Раббыбызга мөрәҗәгать итеп, дога вә истигъфарлар кылып, салаватлар укып, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәләмгә салават-шәрифләр әйтеп, догалар укып, Коръәни Кәрим укып, нәфел намазлар укып, Раббыбызга якынаярга бер мөмкинлек бар, Раббыбыздан хәерле тормыш сорарга бер форсат бар.